Olivia maka Indiana na si te ma cha chun si khe lai a tha tuk interval na hla quality ne na hla quality kan bin sim sa le mo na hla quality te kha thai a khot kal dan te dong kha thai interval te ke interval te te dong kha na khen kho na zuan kho ti ma khan tuk te dong na khen kho te ka khan tha tok chon bridge te zong kha tu tuan te sakmi pawl nak khan tlawmpal te van i dang deu te bridge te zong van van a tel li ma tika khan na quality kha zuamnak hla tak tak chu si la quality tha ngai ngai si te kha ruwa chun nangma zong kha na vai na pitch rank ti mi te khi na o wang kau nangmah kala nangmah orau te na sakmi nol na chong lo ma ti kha kan lom tuk cun na performance kha tha tuk phone e ke ma du acun ma na khem pe fang kek deu ri se lo ti hi kan du piak a tha tuk hring hring ka lom Ah, Olivia, pakhat na na van tha tuk hi kan support tu tampi na nei na thazang a tha tuk na la sak hi mirang hla sa piang mi na si men la te kan ruah na la sak dan hin mirang style deu in na sa ti kha alang i na la na sak mi a chest voice falsy to head voice abuak tak te in na hman di e

a scale zong kha amah le kal ning tein na dawi khawh a buak tlak tein na tuah khawh di a ṭha tuk cun control na tuah ning zong a ṭha tuk a soi awk ngai cu ka hmu lo amah bete mirang hla le lai hla khi kan sak tikah khin ai dang tiah ka ruah mirang hla khi cu a aw fiang huaha lo sakhin a style deuh nan lai lai hla cu a bia kan khih deuh khin style deuh lai hla cu a bia makha te kha concept kha a pahnih te kha thlai dang thiam lo lai hla na sak tikah kan cun a bia fiang deuh tu khin sak i zuam lo mirang hla na sak bantuk deuh si lo te khin tampi ka lum Hello Olivia. Good job. Na thiam tatak si na aw zong asan kho ning le na thluai kho ning bak cu ka khoro har. Na thiam tuk ma cun very good performance mo. Mun khat te um, spot pakhat te na dir len lo khan mo na chok pa na kut te hna na pia pa mi ka tha tuk ma cun um, Veimlo a khi a lai dedengmi tete khi makhikhe a lai na sak tikah a lai sual a tam tuk tik khan mu na hla na lai sual lai tikhi ka rak phang tuk ka si wang na ten lungwa na lai bak lo na thiam tuk na khen kho di na na hla zong hi hla fawi bak se lo hla har bak se e kei cu um Comments a ṭhami lawng pek awk kan theih. Na thiam tuk. Good luck. Okay, uh, Olivia, ve in la sak tha tak se chun no o zong a tha te chun thluphua tu hrim he na hla hrim hi ve standard nei ngai tin kru ke la thim zong la thiam tak ka te la tha tak se chun asang na au zong khan ka thin phangai nan na tho no tho zong in na phan in o zong ni phan e za pi fup in zo sia chun tha taktak tipin cun chim ding um lo a tha taktak e ve nang le nangmah zong hena phroh ngai ding si eh Olivia an chim chiao ri chang eti a tha tuk tipin khan zem han chim ding na um lo i tluk i na range na phan mi tan ha sham kha it's a new record for you to a tha tuk e thla sun sak long be thai tiga tu lai thla ma tluk a phuahmi zong ka ṭha tuk no aw bak he kha tlak tuk a phuahmi kha ma cu pinah ti marang style do in ma ti aw na hruaimi tan ha kha na tuahmi tan ha zong kha ke something new se a thar phun phun dang do stick khen a ṭha ngai ka ti phone ṭha tuk mo kalom Chikal tunai tunai tari lo hlan na sak tikah lai hlasak dan le mirang hlasak dan tiah tuna e kai kan we jat lian uthang ne chimi kha ke chu disagree si mo e hlana sak tikah khan asi kho chungin a thiam deumi le kanmah nakin advance deumi pawl kha chu kan chong hna hau kai long